די שיר איז לעילוי נשמת מנחם מאניש בן יצחק און לעילוי נשמת מרים רבקה בת יוסף יום טוב. דערציילט מיר יעצט תניא פרק ה. אין פרק ד האט מען גערעדט וועגן די לבוש ווי וויכטיג די לבוש איז פאר א מענטש כדי ער זאל קענען טון מצוות. יעצט אין פרק ה וועט די תניא רעדן וועלכע מצוה איז די גרעסטע מצוה און דאס איז לימוד התורה און ער וועט מסביר זיין פארוואס לימוד התורה איז די גרעסטע מצוה. סאו זאגט די תניא פרק ג, אלא תוספת באר באר הייטב, לשון תפיסה, צו מסביר זיין קלאר די לשון תפיסה שאמר אליהוי, לעת מחשבה תפיסה בך. ס'שטייט אז אליהו הנביא האט געזאגט אז א מענטש איז נישט דא קיין שום תפיסה אין די אייבערשטער. וואס איז פשט פון די לשון תפיסה? ס'איז א זייער אינטערעסאנטע לשון, אויב דארף שטיין א מענטש קען עס נישט פארשטיין, איינער מייבין וואס דאס ווי זייסט דו וואס איז די לשון תפיסה? ער זאגט די תניא, די תניא מסביר, הנה כל שכל כשמשכיל און משיג בשכלו היה זה מושכל, יעדע שכל ווען ס'פארשטייט און ס'משיג אין זיין שכל וואס ס'זאל נאר זיין, הרי שכל תופס איז די שכל כאפט אן עס א מושכל, ומקיפו בשכלו און ס'נעמט עס ארום זיין שכל, והמושכל נתפעלס אין די מיסטיקל אין די פארשטאנד ווערט ארום גענומען אין מיקף ס'ווערט אנגעכאפט אין ארום גענומען אין מלובש אין אנגעטון מסכת איכה שהשיגוי והשכילוי צו מסביר וואס די תניא זאגט דא איז אזוי יעדע מאל א מענטש פארשטייט עפעס א נייע זאך וואס געשעהט איז אז די זאך ווערט א חלק פון אים אפילו ווען ער טראכט נישט דערפון. סאו לאמיר זאגן א מענטש האט זיך יעצט אויסגעלערנט אז פינף מיט פינף איז צען, צוויי מיט צוויי איז פיר, וואס איז יעצט געשען? אז די זאך אז פינף מיט פינף איז צען איז געווארן א חלק פון אים, ער מוז נישט טראכטן דערפון א גאנצן טאג, ס'איז נאך אלץ א חלק פון אים, דאס הייסט ס'איז געווארן ארומגענומען אין זיין מחשבה. און וואס די תניא ברענגט דא ארויס איז. אז וואס געשעהט ווען א מענטש טראכט, ווען א מענטש טראכט איז וואס געשעהט איז די די מח איז דארט, די טראכטן איז דארט, און די איידיע וואס ער טראכט איז אויך דארט, ביידע דארפן זיין דארט, סאו וואס געשעהט איז דו ביסט ארום גענומען דאס הייסט די מחשבה איז ארומגענומען די איידיע, די זאך וואס דו טראכסט פון, און די זאך וואס דו טראכסט פון איז ארומגענומען די מחשבה. ס'גייט איינס מיט איינס, די גאנצע זאך דארף גיין איינס אריין אין צווייטן. אבער ווען א מענטש קען טון א אנדערע זאך, לאמיר זאגן א מענטש קען רעדן, מוז ער נישט דארט זיין. למשל, וואס הייסט א מענטש קען רעדן? לאמיר זאגן א מענטש דאווענט. ווען א מענטש דאווענט, ער קען פליען אנדערע פלעצער און האט נישט קיין אנונג אפילו וואס ער זאגט. אבער ווען א מענטש טראכט מוזטו אריינגיין אין די מחשבה, דו מוזט אריינגיין אין די זאך וואס דו טראכסט, דאס טייטש די מחשבה איז כאילו דא, עס איז נישט ממש א פלאץ, עס איז מער פארשטאנד, די מחשבה איז דא, כדי אז די זאך וואס דו פארשטייסט זאל קענען אריינגיין אין די מחשבה מוז די מחשבה זיין דארט, דאס הייסט די מחשבה דארף זיין ווי מען זאגט פולי פאוקעסד אין עס. סאו וואס געשעהט איז אז די מחשבה איז אין די זאך, אין די איידיע, און די איידיע איז אין די מחשבה. סאו דאס איז פשט אז אלעס ווערט ארומגענומען, סאו אז די רגע א מענטש כאפט עפעס ווערט עס ארומגענומען און ס'ווערט ס'ווערט אזוי ווי איינס, איינס מיטן צווייטן. וגם השכל מלובש במושכל, און די שכל איז אויך אנגעטון אין די פארשטאנד בשעה שמשיגו עובר תוספות שכלו. דאס טייטשט אז ווען א מענטש טראכט עפעס פארט עס ביידע וועגן הין און צוריק אז סיי די מחשבה איז די מחשבה איז אין די איידיע און סיי די איידיע איז אין די מחשבה. זאגט תני ווייטער דרך משל כשאדם מבין ומשיג איזה הלכה, ווען א מענטש פארשטייט און ער איז משיג וועלכע הלכה במשנה אויב א גמרא לא עשירא על בריו, הרי שכלו תופס ומעכב עושה וגם שכלו מלובש בה וואס עושה שוא. ווען א מענטש פארשטייט וואס זאל נאר זיין, וואס געשעהט איז אז די שכל נעמט כאפט אן די זאך און ס'נעמט עס ארום, ווייל דאס ווערט אזויווי א חלק פון אים, איז והנה הלכה זו היא חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רצונו, אז די הלכה איז די חכמה און די רצון פון די אייבערשטער, וואס איז ארויף אויפן אייבערשטער מחשבה אז כש יתן יבין כך וכך, דרך משל, אז לאמיר זאגן, ווייסט מ'לערנט דאך אלעמאל זאגט מען אז טא, לאמיר ווען מ'לערנט בבא קמא אדער הלכות ממונות, וואס זאגט מען דארט אז טאמער ראובן האט געטענה'ט אזוי אזוי, און שמעון האט געטענה'ט אנדערש, איז די פסק זאל זיין אזוי און אזוי. סאו. זאגט די תניא דא אז כשהיתן ריבן כך וכך דרך משל, אז ס'איז דאך דא די אלעמאל די משלים אז טאמער ריבן טענה'ט אזוי און אזוי ושמעון כך וכך, יהיה הפסק בעיניהם כך וכך. איז וואס איז ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לא מן המשפט על הטענות לתביעת איילי, מכל מקום מאחר שכך עלו ברצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא שאם היתה זה כך וכך, השם יתן זה כך וזה כך יהיה בשר כך. אז אפילו אזא זאך העט קיינמאל נישט אויפקומען, דאס הייסט ס'איז דא אסאך מ'זאגט סינעריאוס וואס איז שטייט אין גמרא, שטייט אין שלחן ערוך, טאמער ס'גייט זיין אזוי און אזוי, און דער טענה'ט אזוי און דער טענה'ט אזוי, איז ס'איז זייער מעגליך אסאך פון די זאכן העט קיינמאל נישט אנקומען צו קיין דין תורה. ס'איז קיינמאל נישט, אין גאנץ היסטערי קיינמאל נישט געווען אזא זאך, אבער דאס איז ארויף די מחשבה פון די אייבערשטער אז אזוי און אזוי, טאמער דאס און דאס געשעהט זאל זיין אזוי די פסק, איז מילא אזוי, איז וואס טייטש דאס? איז דאס די רצון פון די אייבערשטער און דאס איז די חכמה פון די אייבערשטער, און אונז ווייסן אז די אייבערשטער און זיין חכמה איז איין זאך. איז מילא וועגן דעם ביסטו משיג די אייבערשטן, הרי כש אדם ידעי משיג בשכל אויב פסק זה הלכה זה כהלכה, הוא אריכא במשנה אויב גמרא אויב פוסקים, הרי זה משיג וטובת זה מקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלית מחשבת ווי סוף ביי וואס האט נישט קיין שום תפיסה, לא ברצונו ולא ברצונו וחכמתו, קיום בלית באשמען בהלכה אריכא לפנינו. און דאס וואס טאני זאגט, דאס איז פשט פון תפיסה, ווייל בשעת מחשבה ביסטו תופס די זאך, יעצט טאמער דו פארשטייסט א זאך וואס דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל זיין, דאס הייסט די לימוד וואס דער אייבערשטער האט אונז געלערנט, די תורה, וואס געשעהט איז, האסטו דעמאלטס תופס געווען, און ס'האט דיך ארום גענומען א מח, די רצונו און די חכמה פון די אייבערשטער וואס דאס איז די אייבערשטער ווייל עס איז נישט דא קיין צוויי אנדערע זאכן וגם שכלו מלובש בהם און די שכל ווערט אויך אנגעטון אין דעם וויל אזוי ווי איך האב מסביר געווען ווייל ס'גייט צוויי וועגן סיי אז די די איידיע די זאך וואס די לערנסט גייט אריין אין די מח און סיי די מח גייט אריין אין די איידיע און די זאך וואס דו לערנסט. ווי יחיד נפלא שאין יחיד כמוהו ולא כערכו, ס'איז א מורא'דיגע פעלערדיגע זאך ווען טראכסט אריין, נמצא כלל בגשמיות לוז לאחדים מיוחדים ממש מכל צד וצד, ס'איז ממש נישט צו גלייבן ווען טראכסט אריין אין דעם, די גדלות ווען א מענטש לערנט. ווייל לאמיר זאגן אז איך האלט דא א חפץ, לאמיר זאגן איך הייב אויף די באקס טישוס, די באקס טישוס בלייבט א באקס טישוס, און מיין הענט און מיין גוף איז א צווייטע זאך, ס'איז יא יעצט אויפן מינוט בשעת איך כאפ עס אן זענען אונז צוזאמען, אבער ס'ווערט נישט איין זאך. אבער ווען א מענטש לערנט די תורה,

אבער די חילוק אז תורה איז ממש שפייז און מצוות זענען נאר די לבושים. זאגט די תניא וזאת מעלה יסיירא גדולה ונפלא לעין קיץ אשר מצוות דיעות התורה בסגותה, אז מיט די מצוה פון דיעות התורה און עס משיג זיין על כל המצוות ומעשיות אפילו על מצוות להיות בדיבור ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור, ווייל אין תלמוד תורה.

און מעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש עם הכיפה אור השם מראשו ועד רגלו. ווייל דורך דעם וואס א מענטש טוט א מצוה מיט דיבור, וואס געשעהט איז אז די מענטש ווערט ארומגענומען פון קאפ ביז פיס. ס'איז אן משל פארוואס שטעלט מען זיך אויף פאר א תלמיד חכם. ווייל איינער וואס זיצט און לערנט א גאנצע טאג איז אזוי ארום גענומען מיט די אייבערשטער, אזוי ווי די תניא שרייבט דא, ווייל די מצוות און דיבור ווערט אזוי ווי ס'איז א רייס הקדוש ברוך הוא חד, ממילא אז ער זיצט און לערנט א גאנצע טאג איז ער ארום גענומען מיט די אייבערשטער, וועגן דעם שטעלט מען זיך אויף. יעצט לאמיר זאגן א מענטש וואס טוט אסאך מצוות, טוט חסד און הערט נישט אויף טון מצוות, ממש טאג און נאכט, ער געבט אוועק שלאף, מען וועט זיך נישט אויפשטעלן פאר אים. יא, מען וועט אים זייער מחשיב זיין, אבער נישט די זעלבע וועג ווי א תלמיד חכם, ווייל דאס גייט די תניא דאמרת זיין, ווייל די אלע מצוות איז אזוי ווי א לבוש, ס'גייט ארום, אבער די מצוות איבער דיבור און מחשבה אזוי ווי תורה, דאס גייט אריין אין די מענטש, ס'ווערט א חלק פון די מענטש. סאו ווי דיעות התורה מבאטש א שכל מלובש בס חכמת ה', און דיעות התורה אויסער דעם וואס די שכל איז אנגעטוהן, סאיז הייסט מלובש בחכמת ה', הנה גם חכמת ה' בקרבו, איז די חכמה פון די אייבישטער ממש אין אים אליין, סאיז ממש אין אים, סאיז נישט נאר אינדרויסן, סאיז אין אים אליין, מה שהשכל משיג ותופס, און מכה בשכלו, וואס די שכל כאפט אן און ס'רעמט ארום די שכל, מה שאי אפשר לו לתפוס, און להשיג מידיעת התורה, פון משיג זיין מידיעת התורה, איש כפי שכלו, כח ידו וכח ידו סוי, וואסאגארס פאדלעס איז יעדער מענטש לויט זיין שכל, אבער וואס געשעהט איז אז די תורה גייט אריין אין אים, ס'ווערט א חלק פון אים, און לפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם, און ווייל אין ידיעת התורה די תורה ווערט אנגעטון אין די נפש פון די מענטש, ושכלו מעכבת בשוחו, און ס'נעמט זיך ארום פון אינעווייניג לכן נקרא עס בשם לחם עם זון הנפש.

אזוי ווי ווען א מענטש עסט, וואס געשעהט? די עסן גייט אריין אין אים און ס'ווערט א חלק פון אים. איז כך בידיעת התורה והשיגותו בנפש האדם, אזוי אין ידיעת התורה און א מענטש איז משיג, שלמדה היטב בעיון שכלו, עטשנות פעסס בשכלו ומאחדת עמו, וואויל אייך אדם, ס'ווערט ממש איינס, ס'ווערט א חלק פון אים, פונקט ווי עסן ווערט א חלק פון די מענטש, און דאס געבט כח פאר די מענטש, אזוי ווערט דאס ממש א חלק פון די מענטש, איז נעשה מזון הנפש וחיים בקרבה, סאו ס'איז נישט נאר ס'געבט עס פאר די נשמה, ס'געבט עס אויך פאר די מענטש, ס'געבט חיות פאר די נשמה און פאר די מענטש, מחיה חיים אין סוף בריחי מלבוש בחכמתו ותורתו שבקרבה. און וזה שכתוב, און דאס וואס שטייט, ואת הרשך ואת רחמיו, ס'שטייט אין תהלים ואת הרשך ואת רחמיו, איך האב געזען אינטערסאנטע לשון, וואס הייסט ואת הרשך ואת רחמיו, יא דאס איז פשט פון דעם, ס'איז ממש ווי עסן, אזוי ווי עסן גייט אריין אין די געדערן, די זעלבע זאך די תורה, ס'פארט אריין אין די מענטש, ס'ווערט א חלק פון די מענטש. און כמו שכתוב בעץ חיים שער מ ד פרק ג, און אזוי ווי ס'שטייט אין עץ חיים, דאס איז ר' חיים וויטאל, אין תלמוד פון אר י, שער מ ד פרק ג משל לביש הנשמות בגן עדן הן המצוות, והתורה היא המזון לנשמות, אז א מענטש נאך ער שטארבט און ער גייט אין גן עדן איז אלע מצוות ער געטון און דאס א לביש פאר אים, אבער דאס שפייזט אים, עס געבט אים די כח, אזוי ממש ממש אזוי ווי שפייז, דאס איז די תורה וואס ער האט געלערנט, שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה, כמו שכתוב בזוהר ויקהל דף רש י, און דער זוהר שרייבט עס אויך אין ויקהל דף רש י, ולשמה היינו, וואס איז דאס לשמה? כדי לקשר נפשו אל ה' על ידי השגת התורה איש כפי שכלו כמו שכתוב בפרי עץ חיים, און לשמה איז אז יעדער איינער, יעדער איינער וואס טרייט זיך מקשר זיין מיט די אייבערשטער מיט די השגת התורה, דאס הייסט לשמה, מיט יעדע מאל וואס א מענטש פרובירט צו לערנען און דורך דעם זאל זיין איינס מיט די אייבערשטער, איז דאס איז תורה לשמה. יעצט גייט תניא מסביר זיין אז תורה חוץ דעם וואס איז מזון איז אויך א לבוש, און דאס איז זייער קאבאליסטיק. והמזון הוא בחינת אור פנימי והלבישין בחינת מקיפין. אונז ווייסן אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט אור פנימי און אור מקיף, יעדער געהערט פון דעם. די אור מקיף מיינט די אור וואס נעמט ארום, מקיף טייטש וואס נעמט ארום. אור פנימי טייטש די אור וואס איז אינעווייניג. סאו יעדע מאל מען רעדט פון מזון רעדט מען פון די אור הפנימי, און יעדע מאל מען רעדט פון לבוש רעדט מען פון די אור המקיף, אזוי ווי די לבוש נעמט ארום און עסן גייט אריין. ולכן אמרי רבינו זבנג וכו' שתלמוד תורה שוקל כנגד כל המצוות. ס'שטייט אז תלמוד תורה איז געוואויגן אקעגן אלע מצוות, און מיר זאגן דאך אויך יעדע צופרי ותלמוד תורה כנגד כולם, אין די משנה דארט ביי ברכות ביי ברכת השחר.

ער מוטשעט זיך און ער לערנט עס, און ער קריכט אריין אין דעם, וואס געשעט איז, די תורה ווערט אזוי ווי א לביש, א כיסוי, און ס'ווערט מאזן, גייט עס ארום אים. ווייל אין אמת א מענטש לערנט תורה און ער מוטשעט זיך, וואס געשעט איז, אז חוץ וואס די לערנען גייט אריין אין אים, דאס אז ער מוטשעט זיך, וואס וואס געשעהט איז אז די שכל ווערט ארומגענומען, האט איך עס פריער געזאגט אז יעדע מאל א מענטש טראכט עפעס ווערט די שכל ארומגענומען מיט די זאך, סאו ס'ווערט א חלק פון אים, ס'גייט אריין אין אים און ס'גייט אינדרויסן אויך. וכל שכן כשמוציא בדיבור. שהבל הדיבור נעשה בחינת אור המקיף אז די ווערטער וואס ער רעדט ארויס ווערט אור המקיף כמו שכתוב בפרי עץ חיים. דא אין פרק א האט דער תניא ארויסגעברענגט די גדלות פון לימוד התורה אז א מענטש קען לערנען די פרק און ער מיינט אז אה קוק דער תניא האלט אז מען דארף זיצן לערנען א גאנצע טאג און אזוי ווי איך האב שוין געזאגט פארדעם אז צו לערנען תניא דארף מען לערנען אסאך כדי צו וויסן וואס דער תניא רעדט פון. יא ס'איז אמת טאקע אז לימוד התורה איז די גרעסטע מצוה

כ'וועל זאגן נאך א זאך, מ'האלט יעצט טאקע אפאר וואכן פאר פסח, באט וויפיל איך ווייס אז די צוויי וואכן פאר פסח ווערט די עולם זייער ביזי, און קיינער האט נישט קיין צייט צו הערן קיין שירים, סאו די נעקסטע שיעור העט זיין ימי תשמ די וואך נאך פסח. האטס א גוטן טאג און א פרייליכן יום טוב.